Ieroglifleriň ýasalyş ýa-da düzüliş usuly. Oňa hytaýça, ýagny Hanzida Zaozufanfa diýip atlandyrylýar. Jemi dört sany ieroglifiň ýasalyş we düzüliş usuly bardyr. Olaryň birinjisine Şangşinzi diýip atlandyrylýar, ikinjisine bolsa Çžişzi diýip atlandyrylýar, üçünjisi bolsa Huýýizi diýip atlandyrylýar, dördünjisi bolsa Şiňşaňzi diýip atlandyrylýar. Gel indi bolsa şu dördüsi hakda ýüzleý öwrenip geçeli. Şaňşiňzi, geliň, ýeroglifleriň şu görnüşinde düzülişine seredip geçeliň. Ýagny bu topara degişli ýeroglifler çyzyklar bilen Ýagny çyzyklar üsti bilen bir zadyň suduryna salylan çekmek arkaly döredilen ierogliflerdir. Ieroglifiň çekilen şekili ieroglifiň aňladýan manysy bilen gönden-göni berk baglanyşykly. Olar, esasan, biziň gündelik ulanýan zatlarymyz ýa-da tebigatda duş gelýän zatlarymyzy aňladýan ierogliflerdir. Şonuň üçin olara seredip manysyny çaklap düşünmek bolýar. Meselem, ine şu görýän ieroglifleriňiz. Ilki bilen özüňiz şulara seredip manysyny çaklap biljek boluň. Nähili? Geliň indi bolsa şu görýän ieroglifleriňiziň nähili döreýşi hakda olara birorden seredip geçeliň. Ekranda görşüňiz ýaly, ýany el. El sözüni hytaýlar nähili emele getiripdirler? Ýany hytaýlar el sözüni şular ýaly surata salgylanyp, ýagny eliň suduryna, eliň daşky görnüşine salgylanyp, ilkibaşda şeýle çekipdirler, soň beýle görnüşde ýazylýarlar, soňlar bolsa şu görnüşde ýazylýar. Emma häzirki wagtda bolsa el sözüniň ieroglifi, ýagny şu görýän görnüşiňizde ýazylýar. Ol şou diýip okalýar. ýagny el diýmegi aňladýar. Mundan başga, ýagny gün sözi hem günüň daşky şekiline, daşky sturuna esaslanyp döredilendir. Häzirki wagtda ol şeýle ýazylýar, hytaýçada gün sözi zhi diýip okalýar. Suw sözi. Suw sözi, ýagny şeýleräk bir surata salgylanyp çekilendir. Ol başda şu görnüşde çekilýär, ondan soň bu görnüşde, soň bu görnüşe geçýär. Häzirki günümizde bolsa suw sözüniň ieroglifi, ýagny şu görnüşimizde ýazylýar. Ýagny ol şweý diýip okalýar. Mundan başga, ýagny ot, ýagny ýanýan ot, ýagny ataş sözi hem şu görýän Şeýleräk bir oduň daşkysy döwrüne esaslanyp çekilendir. Ilki başda ol şu görýän görnüşinde çekilýär, soň bu hili görnüşde, häzirki otda bolsa ot şu görýän şekilimizde ýazylýar, huo diýip okalýar. Hytaýlar goýun sözüniň ieroglifini düzenlerinde. Olar diňe bir goýnuň kellesiniň şekiline, goýnuň kellesiniň suduryna esaslanyp esaslanyp düzüpdirler. Ilkibaşda ony şeýle çekýärler, soň görnüşde, häzirki wagtda bolsa goýun sözüniň ieroglifi, ýagny şu görýän şekilimizde ýazylýandyr. Ýagny ol ýaň diýip okalýar. Mundan başga gapy sözi, ýagny işik sözi hem edil ýokarda belläp geçişimiz ýaly düzülendir. Köp zatlary diňe bir şekiline görä meňzedip çyzyklar bilen suratyny çekmek asla mümkin däl. Eger çekip bolaýan ýagdaýynda-da olara seredip düşünmek kyn. Şonuň üçin bu usul bilen döredilen ieroglifleriň sany az. Şowentzýadze, Ieroglifleriň döreýşi atly kitapda, Bu görnüşdäki ieroglifler bary-ýogy dört ötürini tutýar. Ieroglifiň ýönekeýleşdirilmegi sebäpli, indi bu usulda döredilen ieroglifler ieroglifiň şekili bilen a ieroglifiň manysy arasyndaky öňki bar bolan berk baglanyşygyny ýitirdi. Meselem, öňler çalaja bolsa meňzeýärdi. Ýöne şonda-da olara seredip, Manysyny çaklap düşünip bolýar. Geliň indi bolsa ieroglifleriň, ýagny ikinji görnüşdäki ýasalyş usuly hakda durup geçeliň. Oňa jyşyzy diýip atlandyrylýar. Bu ieroglifleriň abstrakt görnüşde ýasalyş usulydyr. Haçanda bir many aňladýan ieroglif Konkret bolan şekiliň üsti bilen çekip bolmadyk halatynda, haýsydyr bir abstrakt bolan belligi simwolyň kömegi bilen suratlandyryp bir many aňladylýar. Bu görnüşdäki ieroglifler iki hili bolýarlar, konkret bolan zatlaryň şekiline abstrakt bolan bir bellik goşma arkaly düzülen ierogliflerdir. Meselem, şu ýerde görýäňiz. Ýiti sözi, ýagny hytaýça ren diýip okalýar, ol şeýle ýazylýar. Ýiti sözi, ýagny pyçak sözüne ýekeje nokat goşmak arkaly düzülendir. Ilki bilen ren, ýagny ýiti diýen sözüň gelip çykyşyna seredeliň. Başda ol şeýle ýazylýar, soň beý, soň bu görnüşde, häzirki wagtda bolsa ýiti diýen sözüň iýeroglifi şu görnüşde ýazylýar. Meselem, pyçak diýen söz. Pyçak diýen sözüň ieroglifi, ýagny şu şekilde ýazylýandyr. Pyçak diýen sözüň ieroglifinde konkret bolan bir zada, ýagny abstrakt bolan bir bellik goşmak arkaly döredilen ieroglifdir. Bu görýän ieroglifiňiz ýiti diýmegi aňladýar. Bu toparyň ikinji ieroglif ýasalyş görnüşi bolsa diňe bir belliklerden düzülen ieroglifler. Meselem, şu görýän ieroglifleriňiz. Meselem, bir nädip ýazylýar? Diňe bir kese çyzyk ýazmak arkaly bir diýen san belgi ýazylýandyr. Iki, üç hem şeýle. Ýokary diýen sözüň ieroglifi, ýagny şu görnüşde ýazylýar, aşak diýen sözüň ieroglifi bolsa, ýagny şu görnüşde ýazylýandyr. Bu usul bilen düzülen ieroglifler has-da azdyr. Şowenjie Zy kitapda Bu usul bilen düzülen ieroglifler bary-ýogy bir göterimden gowragyny tutýar. Bu görnüşdäki ieroglifleriň şekili ýa-da sudury aňladýan manysyna känbir meňzemeýänligi üçin olara seredip manysyny doly çaklap bilip bolanok. Geliň indi bolsa ieroglifleriň üçünji ýasalyş usuly hakda durup geçeliň. Olara huýýizl diýip atlandyrylýar. Iki ýa-da ikiden köp bolan zatlaryň şekiliniň birleşdirilmegi arkaly düzülen ierogliflerdir. Bu görnüşdäki ieroglifler ýokarda belläp geçen şýaňşinzi, ýagny birinji görnüşdäki ieroglifleriň esasynda düzülip, täze bir many aňladýan ierogliflerdir. Bu görnüşdäki ieroglifler esasan iki sany ierogliflerden düzülen bolsa, onda olar tirkeşik görnüşde ýazylýarlar. Meselem, şu görýän görnüşiňiz. Iki sany meňzeş bolan ieroglif şeýle tirkeşik görnüşde ýazylýar. Iki sany meňzeş bolmadyk ieroglif, ýagny şeýle görnüşde ýazylýar. Eger-de. Üç sany ieroglifden düzülen bolsa, onda piramida görnüşde ýazylýar. Meselem, üç sany ieroglif bir ieroglifi emele getirdi. Bu usulda düzülen ieroglifler Şowenzýelsy Ieroglifleriň döreýşi atly ýygyndy kitapda on iki göterim töweregini tutýar. Geliň indi bolsa ieroglifleriň dördünji ýasalyş usulykda belläp geçeliň. Olara Sing Şong Zi diýip atlandyrylýar. Bu topara degişli ieroglifler esasan

Üsti bilen bolsa ieroglifiň okalyşyny çaklap bilip bolýar. Geliň, köl diýen ieroglifiň hemä manysyny hemem okalyşyny çaklap biljek bolalyň. Köl diýen sözüň, ýagny Hu diýip okalýar, onuň manysy, ýagny onuň manysyny Şinpaň bilen bilip bolýar diýip ýaňy azap geçipdik. Ýagny bu ýerde üç sany nokatda bu üç sany nokada hytaýça başgaça san den şuý diýip atlandyrylýar. San den şuý diýmek, ýagny tüki türkmençä göni terjime edemizde üç damja suw diýmegi aňladýar. Şonuň üçin şu ieroglifyň manysy Manysyny biz, ýagny suw bilen baglanyşykly diýip çaklap bilip bilýäris. Sebäbi bu ýerde üç sany, üç damja, ýagny sandenşoý, üç damja suw, bar. A onuň nädip okalşyny bolsa şu görýän ieroglifimiz boýunça Hum çaklap okap bolýar. Buň özi aýratyn gelende Hu diýip okalýar. Beýle ýazylanda-da ol Hu diýip okalýar. Bu görnüşdäki ieroglifler hytaý dilinde ieroglifleriň ýasalyşynyň iň giňden ulanýany bolup durýar. Bu görnüşdäki ieroglifler Şouwenjezi, Ieroglifleriň döreýşi atly ýygyny kitapda Feýfenki göterimli tutýar.